Žurnalistler, SMI, internet, barmy şu zatlar? Ýok. Haýsy jemgyýet üçin diktator režimi has amatly? Watandaşlar, şu gün iň esasy soraglaryň biri, biz Gurbanguly Berdimuhamedowyň diktaturasyny ýeňip bilerismi? Men bu topary özümden düzem ýok. Ol toparyň ady bar. Biz diktaturany, ýagny Gurbanguly Berdimuhamedow klanynyň üstünden üstün çykmak üçin, diktaturany ýok etmek üçin, demokratiýa döretmek üçin näme iş etmeli? Gurbanguly Berdimuhamedowyň, şonuň klanyny goldamazdan öň özüňize sorag beriň, men näme üçin şony goldaýan? Salam watandaşlar, Türkmen Voice kanalyna hoş geldiňiz. Şu günki efirimiz gaty wajypdyr. Eger men YouTube kanalymdaky hemme videolary deňäp görseňiz, şu günki video halka peýdalygy boýunça birinji ýerde durýar. Şonuň üçin soňuna çenli görmegiňizi men haýyş edýän. Watandaşlar, bilşiňiz ýaly, on bäş ýylyň dowamynda Gurbanguly Berdimuhamedow biziň halky ezip, ýenjip we ezmek-ýençmek missiýasyny dowam etmek üçin öz prezidentlik wezipesini iki müň ýigrimi ikinji ýylyň mart aýynda öz ogluna geçirdi. Soňky iki-üç ýylyň dowamynda biz göreşip gelýäs. Oppozisiýa, täze aktiwistler ýüze çykýar. Ýagny aramyzda käbir aktiwistler tutulyp ekstradisiýa bolup Türkmenistana alnyp gidip türme tussagyna sezewar bolýar. Soňky dört aýyň içinde atlandyryp geçsek olar tutulan aktiwistleriň hataryna Farhat Memankulyýew, Röwşen Kylyçow, Döwran Imanow, Maksat Baýmyradow girýär. Watandaşlar öňki aktiwistlerimizem biz agza keşmesek bolmaz. Olaryň hataryna kimler girýär? Mansur Mingelow, Murat Düşemow, žurnalist Nurgeldi Halykow hem girýär. Olaryň hemmesi häzir türmede otyr. Watandaşlar, şu gün iň esasy soraglaryň biri Biz Gurbanguly Berdimuhamedowyň diktaturasyny ýeňip bilerismi? Bizde ýeňer ýaly ýeterlik güýç barmy? Biz şo Gurbanguly Berdimuhamedowyň diktaturasyny ýeňer ýaly taýýar oppozisiýa barmy? Taýýar topar barmy? Geliň şo soraglara biz jogap tapalyň watandaşlar. Ýöne biz şul tema geçmezden öň men gysgaça düşündirip geçjek bir zat size. Diktatura bul näme? Indi gysgaça kesgitlemesini aýtsak Wikipedia berýän kesgitlemesini aýtsak diktaturanyň Diktatura bu dürli zorluk usullary bilen amala aşyrylýan we daşarky gözegçilik hem-de hakyky çäklendirmeler bolmadyk ýagdaýynda güýç bir adamyň ýa-da bir toparyň elinde jemlenen syýasy režimiň bir görnüşidir. Watandaşlar, indi şu kesgitlemäge garak görseňiz, minimum üç sany söz biziň göwnümize ýaran ýok. Geliň şony derňäliň. Dürli zorluk usullary bilen. Zorluk barmy Türkmenistanda? Bar. Uzaga gitmän biz her her her adamyň maşyny ak reňkde bolmalydygyny mysal getirip bileris. Başga reňke boýasa, olaryň jerimesi bar. Şo zorlukmy? Zorluk. Her zo dürli zorluk usullary bilen amala aşyrylýan we daşarky gözegçilik bolmaýan Daşarky gözegçilik näme? Ol, ilat, ilatyň gepi, ilatyň tankydy. Žurnalistler, SMI, internet, barmy şu zatlar? Ýok. Olam ýok. Indi dalşy gitýäs kesgitlemede. Dürli zorluk usullary bilen amala aşyrylýan we daşarky gözegçilik hem-de hakyky çäklendirmeler bolmadyk ýagdaýynda, Hakyky çäklendirmeler bolmadyk ýagdaýynda güýç bir adamyň elinde ýerleşýär, ýerleşýär diýýär. Hakyky çäklendirmeler ýok diýmek näme? Hakyky çäklendirme o konstitusiýa. Türkmenistanyň konstitusiýasy. Ýagny şo konstitusiýa bar ýöne şol diktator Gurbanguly Berdimuhamedow we Serdar Berdimuhamedow üçin ol çäklendirme bolup duran ýok. Ýagny, Wikipediýanyň berýän kesgitlemesi boýunça Türkmenistan Türkmenistan režimi diktator režimine girýär. Watandaşlar, diktaturanyň ýamanlygyny bilip, ýagny diktaturanyň birinji oçur barlygyny bilip we onuň ýamanlygyny bilip hem Türkmenistanda diktatura ýok diýen adamlar ýüze çykýar. Gynansak-da, Türkmenistanda diktaturanyň barlygyny, diktaturanyň ýamanlygyny bilse-de, Käbir adamlar emele gelýär. Ol adamlar Türkmenistanda diktatura ýok. Biziň ýurdumyz asuda diýip ýöreýän adamlara men ýüzlenesim gelýär. Siziň alyp barýan bir işiňiziň ady bar. Siziň diýenimde halk arasynda ýalakaçylar, göterijiler, Çepekçiler diýip tanalýanlara men ýüzlenesim gelýär. Hormatly diktaturanyň arkasyny tutujylar. Geliň men size biraz düşündireýin. Biziň diktatorlarymyzyň, ýagny men tarapdan hormatlanmaýan Gurbanguly Berdimuhamedowyň klanynyň bir syýasaty bar, bir alyp barýan syýasaty bar. Ol syýasatynyň siz bir kijijik propaganda peşkasy bolup otyrsyňyz. Indi ol syýasatyň ady näme diýip sorarsyňyz. Ol syýasatyň ady imitasiýa edilýän demokratiýa diýilýär. Imitasiýa edilýän demokratiýa bu demokratiýa diňe resmi taýdan. Ýagny resmi taýdan demokratiýa bar, jemgyýetiň şu demokratiýanyň içine goşulyp demokratiýany ýöretmek şansy ýok. Imitasiýa edilýän demokratiýa başgaça Manipulýasiýa edilen demokratiýa diýip aýdylýar. Iňlisçe guided democracy diýilýär. Olaryň, ýagny başga sinonimlaram bardyr. Dekoratiw demokratiýa diýilýär. Kvazi-demokratiýa, psewdodemokratiýa diýilýär. Ýagny Gurbanguly Berdimuhamedowyň diktator klany sizi peşka, propaganda peşkasy ýaly edip ulanyp, Türkmenistan ýurdumyz gowy, biziň Türkmenistanda diktatura ýok diýdirmek üçin ulanýar. Indi size men bir berjek maslahatym bar. Siz biz tarapa geçiň. Siz bizi goldaň, aktiwistleri goldaň, oppozisiýany goldaň. Geliň bize goşulyň. Sebäbi bir gün siz indi men öz pikirim bilen ýaşajak. Biriniň aýdanyny edip ýöremejek. Men öz pikirimi aýdasym geldi. Men demokratiýa tarap ýöräsim gelýär diýen günüňiz bu režim sizi Momentalno ýygnar. Bu režimiň özi sizi ýygnar, biz tarapa geçmeseniz. Hem-de ikinji berjek maslahatym, Berdimuhamedowyň klany ýykylansoň, ýaňky gruppa ýüzlenýän men. Siz kimi goldajak? Biz ýurduň içine demokratiýany salanymyzda siz kimi goldajak? Biz diktaturany ýok edip demokratiýa döredenimizde siz kimi goldajak? Watandaşlar, indi Türkmenistanyň diktaturasyna nädip dynmaklyk taktikasy barada gürrüň etmezimizden öň, geliň bir kiçijik soraga jogap bereliň. Watandaşlar, haýsy jemgyýet üçin, haýsy jemgyýet üçin diktator režimi has amatly? Şu soragy kelläňize aýlap gördüňizmi? Haýsy jemgyýet üçin diktator režimi has amatly? Sebäbi şu soraga jogap tapmasak watandaşlar, jemgyýetimizi üýtgetmesek, täze gelen lideram biz diktatora öwreris. Düşünýäňizmi? Täze gelen lideram diktator bolmagy ahmal. Indi lýuboý awtoritar režimde, diktator režimde olaryň goldaw topary bar, oporny oporny gruppasy bar watandaşlar. Şu diktaturanyň opornow topary, gruppasy bar, gruppa diýmek adamlar, halk. Indi men şol oporny gruppany, şo topary men kesgitläp size men şony düşündirjek kim olar? Watandaşlar, olar Türkmenistanda-da ýaşap bilýär. Olar gynansak-da daşary ýurtda demokratiýany gören ýurtlarda-da ýaşaýarlar. Olar watandaşlar liberalny ideýa bilen ýaşaýan adamlar. To ýeşt, şol türkmen, ol biziň türkmen raýatlarymyz, olaryň liberal ideýalary bar, demokratik pikirleri bar, ideýalary bar. Hakykatdan hem ak ýürekden olar demokratiýany isleýär. Ak ýürekden bir owadan-owadan ideýalary bar demokratik. Diňleseň haýran galýaň. Ýöne tapawudy näme olaryň gara. Şolar bar ya şolaryň ideýalaryny diňläp, gel şony indi amala aşyraly diýip çagyranyňyzda, gel şony biz edeli, amala aşyraly diýip çagyranyňyzda, olaryň kellesinde bir pikir emele gelýär. Şo ýanky gruppanyň kellesinde bir pikir emele gelýär. Hmm, men demokratiýany isleýän. Mende ideýalarym bar. Men Halkymyň demokratiýa e, nemede, ýurtda ýaşamagyny isleýän men özümiň goşandymam goşup biljek. Ýöne men demokratiýa ideýamy öňe sürüp, şony amala aşyrmak üçin häzir hödürläp oturan adam bilen men özümiň Gurbangulyma, özümiň diktatoryma, arkadagyma dönüklik etmeli ekenime diýen e, netijä gelýär. Düşünýäňizmi? Keleňizde aýlaň şony. Şolar taýýar watandaşlar. Ýüregi ak o halkyň. Şol gruppanyň ýüregi ak, olar isleýär şony. Ýöne gel edeli diýende olaryň kellesine pikir gelýär. Hä, şony etmek üçin men öz arkadagyma, öz režime Gurbanguly Berdimuhamedowyň klandy dönüklik etmeli ekenim diýýär. Ýo, ýo, ýo, dönüklik etjek däl diýip şol minutda olar Yza özüni çekýärler. Aýagyny yza çekýärler. Etmeýärler, kömek etmeýärler. Watandaşlar, men bul gruppany özüm düzüp aýdam ýok. Men bu topary özümden düzem ýok. Ol toparyň ady bar. On ýaly toparlar kän ýurtda bar. Ol toparyň atlary bar. Olara sistemny liberal diýýärler. Sistemnyý liberaly, to ýest sistemnyý liberaly, meselem Aleksandr Bownow diýen bir ýazyjy bar, onuň kitaby bar, üç sany diktaturanyň ýok bolmagy, Ýewropanyň üç diktaturanyň ýok bolmagy diýen kitaby okap görseňiz, ol sistemnyý liberal diýmeýär olar ol. Sistemnyý liberal diýip atlandyrany ýok. Nomenklaturnyý reformatory diýip at berýär olara. Nomenklaturnaý reformatory, to ýes olar etjek bar pikiri, ýöne gel edeli diýende, diktatura dönüklik etmegini düşünip, olar yza çekýär aýagyny. Watandaşlar, esasanam şul toparymyza men ýüzlenýän. Sizler, Arkadaga şöhrat diýýänlerem däl, sizler, sizler şöhradam diýmeýäňizler, immenne sizler diktaturanyň fundamentini saklap gelýäňizler. Siz kömek edip gelýäňizler, şu diktaturanyň öňe gitmegine kömek edip gelýäňizler. Bes ediň şony. Bes edip biz tarapa geçip demokratiýa tarapa göreş etmäni. Çykyş ediňler, düşündiriňler, maşgala agzalaryňyzy düşündiriňler. Kanuna boýun egiňler, Konstitusiýa boýun egiňler. Şol iki sany diktatoryň, Gurbanguly Berdimuhamedow, Serdar Berdimuhamedowyň, şolaryň ýa şolaryň çinowniklarynyň, MHM agentleriniň, gulluklarynyň, size zulum edýän adamlarynyň özüniň isleglerini amala aşyrmaň. Kanuna deňäp görüň. Şolaryň isleglerini, želaniýasyny kanuna deňäp görüň. Kanuna deň gelse, şonda ediň. Kanuna deň gelmese, Git ýok bol diýiň. Şony öwreniň etmäne watandaşlar. Indi watandaşlar men bir zablujdenýany aýtjak bir adam bir zabluždatsiýa edip maňa bir käbir glupuý manysyz zatlar aýtýarlar. Aý diýe Akmyrat diýe türkmenler diýe genetik taýdan gullar diýe genetik taýdan götermäni oňat görýär diýe. Olary üýtgedip bolanok diýe. Ýalan. Ýalan. Genetik taýdan gul däl türkmen halky. Türkmen halky edermen, gahryman halkdyr. Boýun egmeýän, götermeýän, kanun talap etýän halkdyr. Şul indi sebäbini aýdaýyn näme üçin şonýa bolup otyr türkmen halkymyz. 30 ýylyň dowamynda 3 diktator Niýazowdan başlap Serdardan gutaryp häzir şularyň şular bizleriň halkymyzy programmirläp gelýär. Şunuň ýaly hereket etmek üçin. Şöhrat diýmek üçin, götermek üçin programmirläp gelýär. Aslyndan türkmen halky onuň ýaly däl. Näme üçin şo programmirläp gelýär? Bize garşy çykmasyn diýip gelýär. Diktatora garşy hiç kim çykyp bilmesin, diňe boýun eýip gelsin diýip programmirläp gelýär. Imенно şo programmirlän programmirowaniýanyň netijesinde Emele gelen halkdyr şul. Aslyndan biziň halkymyz on ýaly däl. Indi wideomyzyň esasy bölümine geçende men söz berdim biz diktaturany ýagny Gurbanguly Berdimuhamedow klanynyň üstünden üstün çykmak üçin diktaturany ýok etmek üçin demokratiýa döretmek üçin näme şetmeli diýen soraga jogap berjegime söz berdimmi häzir jogap bererin watandaşlar birinji oçer men oppozision liderlere men ýüzlenjek her bir oppozision lider her bir oppozision lider özüniň esasy maksady edip Demokratik jemgyýeti döretmek edip goýmaly. Esasy maksady demokratiýa demokratik jemgyýeti döretmek bolmaly. Ikinji maksady demokratiýany propaganda etmek bolmaly. Men düşündireýin näme üçin men şuny birinji oçura goýmaly diýip aýdyp otyryn, sebäbi köp oppozision liderler birinji oçura prezident bolmaklygy goýýarlar. Aý men lider men prezident boljak. Aý men lider men prezident boljak. Men gitýän şu ýere prezident bolýan diýip, lider diýen sözem köp ulanýarlar. Ýagny, eger siz demokratiýany birinji demokratiýa döretmegi, demokratik jemgyýet döretmegi birinji oçura goýman, prezident bolmak, režimiň başyna geçmegi birinji oçura goýsaňyz, oruslaryň aýdyşy ýaly, w obrçeneni na prował. Utulýaňyz. Sebäbi siziň adyňyz bar eýýäm. Ol at nomenklaturna pozisiýa. Ýagny siz oppozision dwiženiýaňyzyň ady bar, siz nomenklaturna oppozitsiýa bolup galýaňyz. Eger siziň esasy maksadyňyz režimiň başyna geçmek, prezident bolmak, onsoň men demokratiýa döretmek ýa-da paralelni demokratiýa döretmek, ýöne esasy maksadym men režimiň başyna geçmek diýip ýöreýän ýöreýän bolsaňyz, şonýa diýip ýaşaýan bolsaňyz, siziň adyňyz siz siz nomenklaturna oppozisioner. Wsýo. Ikinji häsiýet, nomenklaturny oppozisiýanyň ikinji häsiýeti, olar şu prezident bolmak diýip niýetini esas edip goýýan oppozisionerlere ýüzlenýän, eger şonda oppozisioner bar bolsa, olaryň ikinji häsiýeti, olar halka kän daýanmaýarlar. Olar bir ýurda daýanýarlar. Olar bir ýurt geler kömek eder, bir ýurt, bir ýurt iteklär, kömek eder, podderžka berer, finansowy diýip, şonýa diýip ýaşaýarlar bular. Bir bir ýurtdan podderžka neme, garaşýarlar. Ol olam ikinji häsiýeti, şo nomenklaturny oppozisionerleriň ikinji häsiýeti, nomenklaturny oppozisioner bolmagyňyzy goýuň, eger şonýaly bolsaňyz, prezident bolmak niýetiňizi bes ediň. Sebäbi biz demokratik jemgyýet döretmeli, her jemgyýetden özüniň partiýalary gelmeli, her partiýanyň içinde wnutripartiyny saýlaw bolmaly, o ýerden liderleri çykmaly, şol liderler eýýäm öz dalaşgärlerini öňe sürüp, asuda saýlaw edip bir prezidentlige birini saýlamaly. Ýagny şu prezidentlik ol ol soňky zat ol, näme täli ol Uzak zadal ony soň pikir etmeli. Biz häzir demokratiýa nämeligini öwretmeli ilata. Demokratiýa nämeligini bilen ýok ilat. Her bir oppozision lider olaryň agzalary sarafan radio ýaly demokratiýa nämeligini aýdyp ýöremeli hemme ýerde. Indi men köpeltmäýin ikinji ikinji nämä geçeýin ikinji punkta geçeýin. Ikinji meniň punktum ikinji maslahatym. Merkezi Aziýanyň her prezidenti biz bilýäs diktator. Ýagny diktatorlygy öňe sürýärler we şuň sebäpli biz her bir opozisionni lider, her bir opozisionni hereket, opozisiýa her ýurduňky özüniň işlerini koordinirleşdirmeli. Täjikistan, Özbekistan bolýa, Kyrgyzstan bolýa. Şo ýurtlar olaryň özüniň oppozision nimeleri bar, toparlary bar. Şo toparlar bileleşip, bizler bileleşip hereket etmeli. Sebäbi biziň niýetimiz Merkezi Aziýada demokratiýany döretmek, Merkezi Aziýanyň e, uzurpatorlardan boşatdyrmak, Merkezi Aziýadan Merkezi Aziýany diktatorlardan boşatdyrmakdyr, dogrumy? Şol masla şol biz özümiziň niýetimizi bileleşip öňe sürmeli. Ýagny biz öz işimizi koordinirleşdirmeli. Üçünji aýtjak punktym, demokratiýa aşaky sloýdan gelmeli watandaşlar. Eger demokratiýa aşaky sloýdan gelse, ýagny jemgyýetden, biziň aşaky sloý adamlarymyzdan, halkymyzdan gelse, Bolly uspeshna demokratiýa bolýa. Sebäbi demokratiýa iki tarapdan gelip bilýär. Ýagny jemgyýetden gelip bilýär, bolmasa ýokardan gelip bilýär. Ýokardan gelýän demokratiýa. Ýokardan gelýän demokratiýa diýmek kelle kesilýär, täze başlyk gelýär. Kelle kesilýär diýmek prezident gitýär, täze prezident gelýär. Täze prezidentiň hem pikirleri, demokratiçeskiý pikiri bar. Demokratiýany ýöretmäge söz berýär i ýokardan asta demokratiýany ýöretjek bolup başlaýar. Ýöne iň udaçnyý demokratiýa aşakdan gelýän demokratiýa sebäbi diňe ýokardan gelýän demokratiýany biz islesek, prezident geler hemme zady düzeder diýsek, aşakdaky jemgyýet ýagny biziň halkymyz demokratiýany gazanmak üçin hiç zat sarp etmedi, ýagny olar gymmatlygyny bilmedi demokratiýanyň. Gymmatlygyny bilmäni üçin demokratiýany bizler tizden ýitireris. Tizden ýitireris. Onuň üçin biz ýene-de birinji punkta dönüp barýarys, bize sarafan radio ýaly demokratiýany propaganda etmeli, jemgyýete, jemgyýet bilmeli demokratiýanyň barlygyny we edany pyntyklandyryp aşakdan demokratiýany ösdürmeli. Diňe şul shema boýunça biz ýeňip bileris watandaşlar. Meniň esasy maslahatym, watandaşlar, Aýaga galyň aýaga galyň diýmek kelläňizi bir açyp görüň siz diktatura ýurtda ýaşaýaňyz siz siziň hiç hili hakyňyz ýok siz bir zat diýseňiz sizi türmä basýalar siz prezidente garşy tankyt etseňiz şony her bir adam ýalňyşyp bilýär dogrymy prezidentem ýalňyşyp bilýär şonuň ýalňyşlygyna siz aýtsaňyz sizi türmä basýalar sizi watan dönügi diýip atlandyrýalar. Ýagny öz halkyňy talap etseň watan dönek diýýärler. Şonuň üçin watandaşlar asta-ýuwaşdan gözleriňizi açyňlar, sizde konstitusiýa bar, konstitusiýany okap görüňler, daşary ýurtlary diňläp görüňler, daşary ýurtda ýaşaýanlar bilen gepleşip görüňler, näme bar, näle ýaşaýaň, näme iş etýäň diýip. Bir duýuňlar demokratiýanyň lezzetini duýuňlar watandaşlar. Demokratiýanyň lezzetini duýsaňyzlar bara watandaşlar, sizler şu demokratiýany gözleýäňizler hemme ýerde. Men söz berýän, daşary ýurtda ýaşaýan her bir türkmen raýatymyz demokratiýanyň lezzetini bilenden soň Türkmenistana barýar-a, ol ottorženýe bolýar şol režimden şol. Şol adam, daşary ýurtda ýaşan adam köp wagtyň içinde demokratik ýurtda, podçerkiwaýu, demokratik, Tursiýa girmäň munuň içine, demokratik ýurtda ýaşaýan adam, Ýewropa, Amerika, Kanada, lýuboý ýerde-de, şo ýerde ýaşaýan adam Türkmenistana barsa, Türkmenistan, türk, Türkmenistanyň režiminden ol neme bolýa, ottorgatsiýa etýä. Sebäbi uşuň ýiti bolup durýa, ol ýem demokratiýanyň lezzetini gördi. Boýun egip bilmeýä, iýjem boýun egip bilmeýä. Şonuň üçin meniň maslahatym, watandaşlar, her biriňiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şonuň klanyny goldamazdan öň özüňize sorag beriň men näme üçin şony goldaýan? Sorag beriň özüňize jogap beriň näme üçin? Atwediňiz bir bolýa. Atwediňiz diňe bir sanyjyk atwet bereňiz. Öz özüňiz sebäp men öz gulagym bilen eşitdim şu atwedi. Atwediňiz diňe bir bolýa men gorkýan. Şonuň üçin garşy gidem ýok. Men gorkýan. Znaçet diktatura Türkmenistanda bar. E, biziň maksadymyz şu gorkyny aýyrmak. Sag boluň watandaşlar men gaty minnetdar meni goldaýanyz üçin ýagny kanalyma meýem müň sany podpişik boldy diňe siziň arkaňyz bilen men şu kanaly ösdürip gelip otyryn prosmotrlar gidip dur komentarýalar gidip dur size köp köp sag bol watanda her haýsyňyza her haýsyňyza men sag bolsun aýtýan şunda biz efirimizi jemläli watandaşlar özüňizi goraň köp köp sag boluň göreniňiz üçin ýene bir gezek saglykda görüşeliň sag boluň.